Erokamano ahinya nyi Kwaramogo Ajwang' kaka watime pile kaendi. Maendi en AJ Media man kodi kaendi matani chenro mar bende ng'e jothumbe magi pile kod pile. Ka kwauno ni endi an ka kada achiel kuom jothumbego kendo bende isebedo kineno moloyo to bende lai magi isebedo kiwinjo thumbege. Kawuono wan kaendi mondo wang'e sigande kaka ne ochako thum okenge mosekawo mondo bende ochop kama ochopoe kaeto bende oduok penjo kuom bende moko ma bende osebedo ka orito kuome kanyo endi kaka jangolo mar auma pacho kaendi ok machielo to abiro miye mana thuolo mondo bende oyang nyinge nowuon iluonge ni ng'awa machiegni godluo eh, inyalo nyisowa ni wuon mapiyo piyo nikech nitie joma okeyo kanyo iluonge ni ng'awa eh, gi nyinga ma government ong'eyo Opogre matin iluongo ni Steve Joshua Omondi. Steve Joshua Omondi.
Yeah. Gini makoro jopiny ong'eyo iluongo ni one and only Elvis Kadori. Elvis Kadori.
Yes. Ero kamano ahinya kuom yie mondo bende irom gi AJ Media kata Jwang' Junior mondo bende idwok moko kuom penjo mantie odiechieng'no ma kawuono. Erokamano. Uh, Elvis Kadori, mana ka wachako, Elvis Kadori en ng'at ma obiro kendo bende oganda mathoth ong'eyo Elvis Kadori. Elvis oa kanye? Uh, Elvis ya kama iluongo ni Kisumu County. Mm -hmm. Kamoro eneo moro miluongo ni Kano. Uh -huh. uh, kama iluongo ni Nyamware. Nyamware.
Yes. Mm -hmm. Mane thurgi Elvis Kadori. Mane korgi Elvis Kadori. Mm.
Uh, Elvis Kadori, weche mag thum to kata lek mari mar thum ichako higa mane?
Okay, weche mag thum achako 2020. 2020 higni gi tano ir kanye Elvis?
Uh, 2020 thum ne mora yani ne en gima ne mora but ne pok achako goyo thum. Awacho ndalo mane juogi mar thum odonjo kuoma. But thum owuon to achako thum 2022. Yeah. Ah, Mano e sama irekod e track ni mokwongo kose sama ichako keto interest mari kuom thum? E sama achako keto interest mara kuom thum. Track mokwongo irekod eh, thuolo mane? Same same 2022. 2022.
Yeah. Kapok ibedo Elvis Kadori ma ji ong'eyi sani, ne in ng'a kapok ibedo jathum? Okay, Elvis Kadori. Uh, mokwongo I was a footballer. Uh, music en gima obiro, an bende nobwoga. Eh, ka aneno ka gini anyalo timo gima perfect ei thum. Yeah. Koro before mano to nitiere tije ma Gin normal work mibiro yudo ka ji timo mang'eny. Yeah. So Elvis Kadori, an korwa nigi gimiluongo ni nam. Yeah. Elvis Kadori osebedo one of your nam. Yeah. Manyiso ni iseywa rimba. Yeah.
Aseywa rimba, asetiyo tije matindo gi but especially that rimba, that nam. Eh, a kanye mayudie nyaka pesa eh, mana golie pesa ma nyalo dhi record go kata thum oh, yeah. so ni ni dhi asole nam tiyudo pesa jaki biro pesa ta invest godo koni mm -hmm. yeah. onge onge ng'ato mochulo na studio manyalo wacho ni achulo ne Elvis Kadori studio mm -hmm. no Elvis Kadori ne wakad mm -hmm. to dhi owuoyo gi producer kata koyudo matin to producer bro accept yeah, so an nadhi nam takano pesa tatimo godo project mar thum even a video i spend almost 150000 natima natima tek video but owuok mane nam kuno yeah Koro nam nigi pesa. Uh, though ji wacho ni nam onge pesa but uh, en gimoro ma luwore ni idwaro ang'o in future so Elvis nohero thum uh, extent moro ma uh, onyalo nindo nyaka kech but eri odhi ore kod thum obedgo e thumi mar natima tek nayuani rimba kiywayo rimba yeah.
Koro gimoro amora onge ma onge pesa. Mak mana ni gima iketo e chunyi ni idwa timo, i go step idhi kamoro. Yeah, mano e gima inyalo ketie muya mang'eny kabisa mondo itim. Koro an nadhi nam takano kata yudo mana siling' abich, abiro kano siling' ang'wen, siling' abiro chamo mondo mi nachop magol video, magol thum ma jopiny yie godo. Uh, thumi mokwongo ere kod kany? Uh, thuma mokwongo kidhi e YouTube kacha onge iluongo ni Simbo Neno Lemo Gombo. Uh, that was that 2022. Uh, eh, na rekode ka Sauti Rumba. Oti Sauti Rumba. Yes. Yeah, mane thum ma rekod mokwongo. Rekod ka sa, Sauti Rumba. Ka Sauti Rumba.
Mm -hmm. mm. And then ne pod adhi nam. Irecord to pod idhi nam.
Yeah. Nagombo ga nabede gi thum moro kata e simu kama endi anyalo winje ita. Mari me- ma- ma- ma- ma- Mara, mari. eh.
Koro mano e gima nomiyo adhi a record thum ka Sauti Rumba. Abedie gi nakia weche mag YouTube, nakia ni YouTube nyalo chulo ng'ato. kata thum ber kiketi e social media yeah. koro en gima ne eko landi en aena thum manogol kamano nikech ne thum mitna koro nadwa naket thum awinjiga e ita koro aling' ae to 2023 adhi a record thum uh, uh, 2022 ne ma record thum no 2023 sorry a record thum utawala studio dwe mar apar Gadi, dwe mar apar, gach- eh, 2023 eh, 2022, dwe mar apar gariyo, narekod thum miluongo ni Nyaringa. And mano e thum ma ochako Same studio.
same, uh, Utawala Studio. Koro i- u- u- ir, eh, Jeff Wood Nyatanga. Nyatanga.
Koro mae thum mochako keto Elvis Kadori, koro inyalo winje redio moro, inyalo winje Ji nyalo recognize style vis kadori. Yeah. Nyaringa e thum ma okuongo oganda okuongo winjo. Ma oganda okuongo winjo.
And then yudo moloya oduogo luwe immediately. After a month oduogo luwe immediately. And then ema koro Elvis o, awacho ni we koro kadwa golo thum tagol ye thum bende man gi video. Kabisa. Kech noyudo ka Uh, TV stations uh, ma, mag dholuo nitiere koro mondo mi i get appearance kocha nyaka itim video mhm. koro nawacho ni ah, an gi talent to kwa talent nani ok nyal bedo shown mhm. adwa temo matek atimra nade atim video mhm. ema ne awakada timo video Asto agolo gi thum momiyo koro Elvis Kadori obedo Elvis Kadori. Uh, thumi mar Nati Matek en thum ma bende omi nying mokalo moloyo to e piny e, e, e Kenya mangima kaeto bende alwora mar Nam Lolwe joluo nong'eyo Elvis Kadori kokalo kuom thumi Nati Matek kaeto bende nigoye kanyo gi vidio maler mokalo. Uh, thum ni endi ang'o mano biro e pachi mondo indik thum mar Nati Matek? Uh, okay, uh, Elvis Kadori Uh, oh, akia nanyalo describe ina adwa nyalo describe ni nadi oh, Elvis Kadori en ng'at moro ma ibro yudo most of uh, songs maga ibro yudo ka gin gi meanings yeah. gin gi teachings eh? yeah, gimtiere gimoro ma ka ng'ato Owero. Uh, nagolo thum mar Nyaringa before onge joma ne ong'eye but kane ji ong'eyo Elvis Kadori tibiro yudo ka thumni ne bende kendo chako dhi viral kabisa nikech eh, gik mane iye ok ng'ato ne openjo ni to Elvis ogolo thum maber kare chon to nower ang'o iwinjo koro ma emomiyo Eh, Nyaringa pod watinde olimna alima. En gimoro ma ibedo imiyo ng'ato hopes. Elvis oheroga miyo ji hopes in life mondo chuny ng'ato kik jog gi gima otimore nade gi gima otimo even in marriage iwinjo kata mana e tich ma ng'ato tiyo. Yeah. Koro mano e Elvis Kadori. Yeah. Koro anyalo wacho ni Achalo ng'at moro ma japuonj sana. Mostly songs maga gin secular to kendo gin gospel. Yeah. So iyudo ka nyaka pastor nyalo winje. Ibiro yudo kaka idhi e kata mana TikTok, ibiro yudo ka nitie nyaka jo gospel motimo otimo challenge gi thumbe mag Elvis Kadori. Yeah. Uh, Elvis, uh, ah, nirwako nade uh, fame mari bang' bedo janam tiduogi bedo jathum ma ji ohero? Ere kaka nirwako fame mar bedo jathum ma koro sama iromo gi ng'ato ng'ise, ah, ma Elvis Kadori. Ere kaka nirwako gini endi? Okay, uh,
Uh, first uh, three weeks ka Elvis Kadori osebedo uh, Elvis nabedo shocked nikech koro ji mang'eny eh, giwacho this is the guy nati matek what eh? so ne ok en gima nang'iyo godo koro ne en gimoro mane obwoga but naduogo ang'iyo gi life no nyaka sani yeah. Uh, sani ng'iyo kode ma kata ka dipo ni idonjo kamoro to fans ok nyal buogi ah, ok nyal buoga Ana kamano ine jokora mag ajwang' pora dhi mbele kaendi gi twak kod Elvis Kadori mano endi jangolo mar auma pacho kaendi ma hit maker mar na ti matek kacha chande uh, Elvis kapod adhi mbele gi penjo ka adwa ni mondo adonj e industry sani industry duong' kendo bende oganda manie thum sani ng'eny matamre gi nono Igombo ni weche mag ohangla ochop kanye? Sani ka dang' ka ohangla keti e lwete, igombo ni ochop kanye? Uh, okay.
Uh, gima dwa ni uh, uh, golie pachi. Yes. Onge ng'ama nyalo kawo gimoro to keti e lweti. Yes. Because uh, gimoro itimo mana kaka Jwang' Junior uh mhm. -huh. mondo in bende itimri nade. ichop kamoro. Mhm. Uh, piny en gima develop mhm. each and every day. Mhm. To ka piny o develop, gik moko change. So nyaka sani ibiro yudo ka nitiere chon uh, ndalo Tony Nyadundo, Dongo Mayaka, Uh, eh, Uma Basement.
Yeah. Koro ibiro yudo ka ndalono nopogore gi ndalo masani nikech gini higni machon go ne nitiere jok ma ne gin kijende e rikawa masani but sani gin jok ma madongo iwinjo ma moko waluongo ni kwerewa to Gima ne gitimo cha, wan bende konyuolwa wabiro gi new ideas. Koro kaka piny medo dhi, e kaka thum mar ohangla biro medo ji expose kien. Eh, nikech sani ka ji ohero Elvis Kadori sani, to Elvis Kadori ema nyalo, either nyalo disappoint gi, kata ema nyalo medo gi gimore. Eh, but thum mar ohangla an kaka awuon an Elvis Kadori. Eh, aparo ni gima nyalo timo an bende atemo matek mondo mi kama oseketie sani an bende amed tere Tere malo. mokalo kanyo. Either ka ng'ato nyalo biro bende Chieng' moro ma bende ikawe makete kamoro. Mano e kaka gik moko dhi. Yeah. Elvis Kadori, uh, sani aneno ka jo- ji golo thumbe kendo in bende wige moko adek mokalo chien nigolo thum mar matatizo aneno kotimo maber mokalo. Ok ang'eyo ni in gi lek mane timo kolabo gi jathum wadu. Be in gi gima chal kamaendi koso in in dira ni mondo igoya goya kendi ng'at achiel?
Okay. Uh, E puodho nyaka ipur mondi, kisepuro korka ikomo, kisekomo korka itimori nade, inyalo doyo ae korka ikeyo. And ka in gi puodho matin, ok inyal kawo oduma manie iye ni idhi tero e company. Iwinja?
Idhi tero e company. Mano gima ichamo achama. e, obedo daily bread yeah. Koro which means ni Elvis Kadori mm-hmm. ok ni prepared mar goyo kolabo gi ng'ato sani
chien kaendi ni yo Elvis Kadori dwa golo inda e pap, Elvis Kadori dwa timo ang'o. Wave ni nobiro malo mokalo to bang' bende the hit mar eh, Nati Matek igolo kanyo ritine kendi igolo inauma Ang'o migombo keto, ang'o migombo mondo itim mbele kaendi mondo bende wevi ni chande kik odog piny kaka nitie joma osebiro to chako dok piny. Ang'o miketo mondo eh, wevi ni chande odhi mana mbele gi bedo kama ne nitie cha? Okay, uh, gima timore gi Elvis Kadori. Uh, Elvis Kadori nigi main launch. Elvis Kadori ni godo this year. Launch.
Yeah.
Mm -hmm. Launch in a festival and gi launching mm -hmm. yeah, with 10 songs. Mm -hmm. Ma Elvis Kadori ni godo igani. Eh, dwe gi tarik miwa. Dwe gi tarik kanyal miu.
ok nyal miwa nango pok ilose koso ibro mana gole. Losi but ok wanyal expose gi sani. Mm -hmm. Eh, what if kaja thumoro dhi expose mare to riwore gi mari ma ok dwa nyiso sani Ok ing'eyo ni uh, ng'ato ka ng'ato koya e tich to donjo mana e rangai. Onge ng'ama nyalo dhi donjo e ranga wadgi. Mhm. Yeah. Ah, koro mari ni ibiro yango na mbele kocha. Mara ni abiro yango nu.
Mana kamano endi pod wadhi mbele ka endi gi twak gi Elvis Kadori ma endi ni HA Media kama taye na Jwang' Junior med kelo penjoni mathoth mondo waket ne Elvis Kadori. Kadori, Uh, nyocha bende liel oneno chien ka mar jaber to ne oganda owuoyo mang'eny o oh, Elvis ne ni machiegni ga ungo to ne ok wanene liel ang'o mane otimore mamiyo ne ok ineno liel mar jaoda ungo kaka osiepa ungo okay ne uh, ndalo liel no te I was uh, in fundraising uh, everywhere but Dala ema ne aonge. Donge wachore ni oh, e kesa kata ne, ne, ne, ne weche moko wuok ni ne ok omi platform mondo iperform gima kamano. Mano bende en adier.
Ok, mago gik mane nitiere. Samoro jo- jothum ne ng'eny to time ne tin. Koro ibiro yudo ka ne ok wanyal bedo. Ing'e ni ji tek donjo e polo. Yeah. Koro onge ji te manyalo donjo e polo, nyaka jomoko dong' ma ok odonj. Eh, koro joma ne odong'go gichalo wan.
Koro iyie ni in achiel kuom joma ne odong' mane ok odonjo. Mane ok odonjo, yeah.
To uh, osiepi kindi gi Aongo chal nade gie sani? Uh, Aongo is uh, still my brother and my friend. kaka chon, onge gimoro amora kata pogruok moro amora manie kinda ga Ungo. Mak mana ni uh, nadhi e rambe ne ka perform lakini chi lwedo mara ne ochopo. Yeah. Eh, gimoro ne ochopo kama ji ne eh, ochopo kama ji ne nitie mak man jolendo ema ne kolando. Oh, jolendo mane timo mane tayo nyasi. Jolendo ema ne kolando. Mm. Eh, lakini ne ochopo. Mm. and uh, kane aungo dhi dala e eh, kopo mar nyaro nagi an bende ne an gi eh, sister na moro eh, ne tuo kabisa so en ng'ama ni busia and uh, an e ng'at ma mane ni kode koro ing'e ni ng'ama tuo to gi ng'at ma bende nyasaye osekawo gin jik mopogore inyalo temo konyo ng'at ma tuo cha mondo mi en bende kik otimre nade, kik owewa. Mm. Yeah, koro mano e gima notimre ne an gi dich matin mana dala mm. Busia. Busia. Yeah. Ah, ang'o ma ne okelo ma sani yindi thumi ma igolo ma chien mogik iluongo ni matatizo iromo nyaka gi sofaya e. ang'o mokele gi sofaya e machiegni maneno ka olo kumi pesa mana ka, ka gimoro nono ok ing'eyo ni ok inyal kawo pesa to iketo e bank ma ok nyal ritoni pesa kata ok inyal kawo pesa to i invest godo kama Yes. kama rach. Yes. Uh, so far yeah, naradogo through my talent yeah. nikech noneno ka an gi talent Kabisa. and then waromo and then uh, watimo agreement one two three and now Sofaya nie Elvis nie Sofaya Entertainment, mm -hmm. Sofaya bende nitiere kod Elvis, kod Elvis SBB yes. family Band. Yeah. Uh, mana kamano indi pod wadhi mbele ka indi gi twak kendo bende sani ajawa onjawre iwacho ni o oh, jowangalagi kika ok gibedo joma oneno ng'ato olosogi to ok ginyal trend ok ginyal hit In be isekale lwedo moro ma ng'ato losi ma samoro it meka ni mar ne tima tek chande ng'ato nolosi mondi eko trend. Mago gin weche ji lure ng'e ni piny kaendi nitiere jo kafiri, mm -hmm. nitiere Christians, mm -hmm. nitiere Muslims, mm -hmm. uh, nitiere Hindus and uh, um, ma endi gimomiyo akelo wacho wachni, mm -hmm. nitiere Ng'at mogeno kuom Nyasache, ng'ato ka ng'ato nigi Nyasache mogeno. Eh, but uh, mago gin believings mag ji. Nikech kinyal dhi e studio tifuolo to ng'ato mielo. Pok iseneno kata dhi milosi machal nade podi. Koro Gini en aena tich matek and uh, it trust process. Ok en gima inyalo chiew gokinyi tit. En gima nyaka iluw step by step. Kaka imedo timo kinda e kaka in bende umbi medo timore nade? Medo landore. Ok en ajuoga. Maybe uh, jomoko nyalo ng'eyo wachni but Elvis Kadori to ok ong'eyo wachni kabisa.
To be believe ni gima kama nitie? No, an ok a believe. Pok aneno. Ing'e ni gima pok ineno ok inyal believe. Donge iwacho ni oo samoro tere moko murwako pete muketo gi eki mago mana mula molosi godo. Ka ng'ato onyiewo gimoro e chiro orwako. For example sani lwete ga gi adhi anyiewo ring moro kacha omora arwako. Ng'e maber ni arwake nikech en gima omora. Iwinjo. To nitiere jok ma biro nene negative. Kata sani inyalo it sani Ajwang' mibed uh, journalist uh, maduong' East and Central Africa. Ji nyaka wuo kuomi kabisa. Kata ok irwako mana pete. In aina kaka inani. Nikech Gin jok ma chunygi yot, gin jok ma temo gimoro to gima gitemoni chunygi dhi jok godo. To in in ng'at mowuok piny ni mae gima adwa timo ma kata tek kata yot. Nyiso ni nyaka i succeed e gima idwaro. To ng'at cha en ng'at ma otemo to koyudo ka pek moro nitiere mbele kanyo to chunye jok go oweyo. Koro mano emomiyo ji Paroga paro mang'eny iwinjo sana sana ma otimore kama ma obedo nade uh, kitrust the process to nyaka i succeed onge ng'at mane osetimo kinda ma ok oyudo gima dwaro kikawo pachi tikete gimoro tiyudo an pok aneno ajuoga kata kumirwako ne ji ring kata kuma irwako ne ji ring kata pete kata freemason ok aneno kata in isewuotho Nairobi ka kata Kenya iseneno kama ondik eh, freemason ok ineno nyiso ni gigi gin gik mosebedo kaka jiwa temo wacho ni gin gik ma osebedo kata public de koro sani kidhi kata e state moro tineno moro kanyo kidhi e moro tineno moro kanyo and why gigi ipandogi gin gik ma onge mago scammers ya koro ng'ama obilive gino en nyaka obed ng'at ma fail pile ya ah, Uh, kwadok chien kacha chande Prince Inda nogolo thume mar uh, Nyar Jaduong' koda ka video maler ahinya erokamano nya Prince Inda kuom tich makare. Ogole audio mari otimo recording ka The Magic Touch iluongo kacha chande ni Jeff Wunyatanga. Jeff Wunyatanga osebedo producer mari nyaka ni chak kacha chande. In ote mane minyalo nyiso sani Jeff nikech eh, liekore ni bende wuod Phoebe oweyo weche mag production to sani endi oh, Jeff gini ni ong'ala motelo mag golo thum. Inyalo wacho ne Jeff kaka Achiel kuom bende nyithinde ma osebedo ka uh, ni, ku, ni e lwete nyaka ne chak thum. Okay, uh, mokwongo Jeff Unyatanga en ng'at ma ohero kinda kendo secondly en ng'ama oluoro tije and uh, mano emomiyo Elvis Kadori pok iwinjo Ka owacho kata e social media ni producer ne rach sikia nang'o. Nikech ne wachako gi Jeff e group but kane adonjo ka Jeff to ne waketo gini e level moro machielo ma bende ne obuogo nyaka producers mamoko mane paro ni Jeff Wanyatanga kinyal. And uh, Elvis Kadori bende ne obwogo jothumbe moko mane expect ni kitimo thum e studio mamoko kande korki nyalo. Mm. Koro ma endi en wuoth mwasewuotho gi Jeff Wunyatanga, mm-hmm. en ng'at ma jakinda kendo Jeff med bedo gi chunyno kendo med bedo gi mijing'o machalo kamano. Mm. Yeah. Uh, Jeff, erokamano. Iwinjo ote moa kuom achiel kuom jopuonjre magi ma bende isebedo kitego kendo igolonegi thum kanyo bende e Utawala Studio. Iyudo kanyo endi puoch gi pak kuom tich maber ma bende isebedo kitimo moloyo to ne golo thum ne rowerego eki ma pod uh, tindo mokalo. En ote mane ma in godo ne jogo eki ma bende samoro gombo bedo kaka Elvis Kadori kaka in kama endi. Nitie ng'ato dala kuchocho kuom jothum wacho ni, "Eh, an agombo nabed kaka Elvis Kadori." Inyalo nyisogi ang'o? Ok, anyalo nyisogi gimokwongo ni thum ok donjie gi tama. Mm-hmm. Eh, ki expect ni kidonjie thum tidhi mew. Mm-hmm. Werigo. Mm-hmm. Kik item kata goyo thum. Bed ng'at ma nigi msimamo mare ma timo thum in passion. Yeah, kitimo gima ber thumi bro bro bedo maber kendo bro usore kende. Mhm. Kitimo gima rach ng'ama nyalo recognize tionge. Yeah. So kidonje thum mm -hmm. kata ka in jathum mm -hmm. to we bedo gi tama mar pesa. Mm -hmm. Eh, anyalo miyo gi example koda an awuok adhi e band mar Emma amondo saboro nek chula. Mm -hmm. Anyalo tiyo gi 200 bob mm -hmm. mara man gi ofuka. to adhi e show to kasedhi e show to gima nadwaro ema ang' kaw makrofondno to ket e lweta tawer. Koro mano ema ne bedoga morna kabisa, gima ne jothumbe mang'eny ne ok nyal timo. To nikech ne ok adwa ni mondo mi, naonge gi tama. Koro iyudo ka ma e gimomiyo Elvis Kadori kata ka goyo live band to ibiro yudo ka onge gi complaints mang'eny nikech uh, naonge gi tama mar pesa and ne an patient e gima timo kata ema jalamo wuon ne aere nikech omi ng'ama mi platform the same same time i train iwinjo ing'e gima nidhie marach kata midhie maber koro Kisebedo jathum, bed abeda ng'at mobolore and uh, kik ibed gi tama mang'eny. Los thum maber ma ji winjo. Mano e yadh thum. Yeah. Koro nyiso ni in achiel kuom jopuonjre mag Emma Jalamo mogo- ma- mowuok e lwete. Yeah, an achiel kuom wuod Emma. Mm. Koro nyiso ni Kuom jawuot Emma matimo maber e industry. Koro nyiso ni in gi Prince Indah uwuok lwedo achiel. Kamano.
Ah, erokamano ahinya kanyo endi. Ah, be yie ni nitiere sani king mar wangla koso in i believe ni in eh, the best?
Ah, gima nyalo wacho uh, king kisidho gande king mora mora e hey, music oh, eh, kamora mora en gima iluongo gande ji te tiketo gi piny tinyiso gi ni bwana Koro ikawo ogudu tirwakone. Iwinjo, wan mano pok waneno. Eh, koso nitiere kama isenenie mano? Mano pok waneno, to nitie kaka fans osebedo ka retu. No.
Uh, king'iyo ema jalamo iluongega gi nying moro ni father. Father. With a reason. Mm -hmm. Ibiro yudo ka wasani En gi wasani moko ma bende owuok kuome kendo ma bende timo maber. E gima omiyo en Father. E King e ohangla pok onge. Nikech ng'ama oseluongo bura moketo King no morwako ne ogudu, morwako ne crown onge. Onge King e ohangla ka. Yeah.
Koro en mana ni uh, Elvis Kadori sani gi johera mohero Elvis Kadori. Eh? Magi e jok ma itelo negi. Johera moeri, iwinjo. Koro kata mana an ok anyal compare, el- ok anyal ko- ji compare gi ng'at machielo. Kabisa. Nikech ng'acha nigi joherane, an bende an gi joherana. Iwinjo. Koro mano e gimomiyo awacho ni king' onge. King' onge. An pok aneno. Mm. Koro nyiso ni sani wayiere kokalo kuom Elvis, Elvis gi joherane Queen onge ohangla eh, mm. King onge ohangla nikech pok giluongo ng'ato ma giketo piny ma gisidho ne osimbo mar bedo uh, jaloch kata bedo king e ohangla kaendi. Ya yeah, mar bedo king jaloch nitiere kawuono inyalo kawo namba 1 mm -hmm. eh, to king inyalo kawo namba 10. Yes. So jaloch mm -hmm. nitiere ga gi time gi muda ne. Yes. E, jaloch en kaka kawuono inyalo kawo namba 1 mm -hmm. Kiny ng'ama chielo biro from nowhere or replace that number one mm. e winjo and then in idwar nyaka number 10 kaka jogi medre mm-hmm. koro e weche mag kingi to pok aneno joloch to nitie lakini king to onge jaloch to nitie to king to jaloch nitie nyalo bedo Uh, mana ka bende wiya pok owil uh, Elvis Makadori adwa ni mondo bende ilerna ni to in sani endi go thum jothumbe kata bende kapok apenji mano uh, bende yie ni la inogo mar uh, TikTok okelo impact moro e weche mag thum pacho ka endi nikech kane TikTok onge Musa Juma gini no trend to sani endi yudo ka bende weche mag TikTok oketo nyaka promoters moko nitie ma ka ok oluwgi e thum to thum ok nyal trend maber be yie gi wachni
Ok, gini en mana mentality mar ji. Joma moko ma bende kitim thum maber. Ok, TikTok en platform maber kabisa kendo TikTok an as Elvis Kadori nagolo thum mar Nati Matek, iyudo moloya. Tiyudo moloya ni An ne onge ja TikTok mang'eyo and uh, thuma no trend kabisa mar yudo moloya to joma nomiyo thumni o trend gin uh, tiktokers onge ng'ama ok en tiktokers Kenya ka kiwacho tiktokers nyiso ni nyaka in Donge wacho man malo kacha rank ma malo e TikTok kacha. Okay, nitiere joma nigi followers but kitimo gima ber ng'ato ok nyal tamore timo godo challenge. Ma e gima wacho sani. An to mano pok aneno nikech Elvis Kadori golo ga thum an jogi ema promota. Elvis golo ga thum an jogi promota ga nono onge gima asemiyogi kata luongo nyinge kata kaluongo tibiro yudo ka en ng'at motimo ni challenge kacha kata promote thumbi yeah, ma gima ji wacho mano ng'ama golo thum marach mhm. to kogolo thum marach mhm. to raise complain ing'e ni pile ng'at matimo ng'at ma iwayo goro nyaka bed gi complaints mang'eny yeah. yeah, mara mawa mara ang'o gik ma kamago yeah. koro an mano pok aneno tiktok en platform maber kabisa mm -hmm. yeah.
kabisa adwoki chien mondo bende Ng'e mathoth nikech sani thumbe gin jomoko miwacho ni oor oh, alal godo oko. In be in achiel kuom joma royal alal godo koso in gi family mari miketo kamoro ma kia ka inji to gidok giluongi ni baba kata uh, jadiana. Okay, mokwongo Elvis Kadori gi Sam Wawiny. Elvis Kadori nigi uh, an almost gi dalana dalana Nyiso ni dala ok nyal bedo go kionge gi dhako. Yeah, dala ki, inyalo bedo gi simba kionge dhako but dala kinyalo bedo go kionge gi dhako. An almost gi dala na achiegni tieko loso dala na. To an gi family. Yeah. I'm married man. Koro mane Elvis Kadori. Yeah.
Koro ne nyidendi go ikme bende osebedo ka olap dhogu ndong' mokalo ne Elvis Kadori. Uwinjo kowacho ni en en gi dalane kendo bende orito ode mokalo. Motelo ne bende biro ne kaendi owacho ni oweyo ka joode nitie rite mondo odog kama oaye. Ka ok kamano endi to sama yawang'wa kaendi kendo bende wadhi matek miwuoro Elvis. Ote mane ma in godo ne fans magi ma bende seche moko ne nigi e kinde ni endi?
Ok johera mag Elvis Kadori kata fans mag Elvis akwayou ni mondo umed support maru kabisa kuom Elvis Kadori an bende Amed miu mor kabisa. Kabisa. And uh, mara ariyo agoyonu erokamano maduong' kabisa kuom support maru musebedo kuchiwona uh, ku subscribe e YouTube kacha joma miela mabiro mielo kadori an alamonu mana ngima maber ruoth ominau ndalo kabisa Ngima. yeah. Uh, kapok wiye wil kendo kapok watieko, Thumi mar Nati Matek bende owuok diere ma owito achiel kuom tiktokers Baba Mona to oganda wacho ni maendi nomiyo thumi ni odhi ma bende matek miwuoro nikech eh, ineno ka Baba Mona notiyo kode kaeto bang'e achien oduogo owito ngimane masira makoch mar wang' apaya watimo mos Lal mar achiel kuom eh, tiktokers baba mwana nyasaye omed keto chunye kama okwe inyalo wacho ang'o wach ni endi kata bende ote mane ma in godo ni familia mano baba mwana nikech athumino nowuok diere mane bende wawito achiel eh, kuomwa okay uh, ne en gima lit miwuoro kabisa uh, though kevin ne en osiepna Ok kata fan. Koro asebedo machiegni gi family mar gi baba Mona nyaka up to date. Ah, nyaka kawuono pod wawuoyo gi wuon gi. Yes. Eh, but en gima ne otimore To sana sana nobwogo ngimawa kaka wan jok ma pod kijende. Mhm. Eh, rika mane Kevin nitiere ne en ng'at ma ne pod tin kabisa. Mhm. And uh, ne wan gi lit gi kuyo miwuoro. Mm. But ne family mhm. bende mag baba mona bende osechung' koda kabisa wasebedo ka wantiere kanyakla. Kabisa. Yeah. Mak mana ni gibed gi chuny ma gin go no kendo gibed gi chuny motegno kabisa. Mago gin gik ma bende timore. Ee, mago gin pango Nyasaye. Nyasaye emong'eyo gimoro amora e bwo piny moloyowa wan dhano. Yeah. Mana kamano endi Elvis, kapok watieko nikech saa orumo kaendi malich miwuoro, akia ni uh, jogo eki madwaro ni mondo oyudi bitimo uh, live performance to kitime titime kuonde mage chieng' tich adi karang'o mondo oganda go eki mondo obi omieli nyalo chopo kanyo mondo imore gi mokalo nikech isebedo achiel kuom bende jangolo mar Auma pacho ka. Uh, e wigni wagolo program kiny. Yeah, koro ne johera mag Elvis Kadori Ung'iyo social media handles mag Elvis Kadori kacha chaendi, mhm. ubiro yudo kama Elvis Kadori gochie mhm. each and every weekends. Mhm. Wagocho kuonde mopogore opogore, ok wan e place achiel. Koro unyalo follow social media platforms mag Elvis Kadori. Yeah. Mondo ung'e mathoth. Mondo ging'e mathoth. Uh, uh, inyalo nyisogi ni inwang'e nang'o e YouTube, Facebook, TikTok kata chande mondo bende jogo eki ma koka seche moko ne nichelo mokwongo ochop kanyo mondo winje kanyo ngologo eki magi in iwuon. Uh, en aena achiel achiel ni podi en Elvis Kadori kamoro amoro obed YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Wayudore gi ayudora gi nying mar Elvis Kadori. Yeah. Uh, Elvis Kadori ni kawo kinyani makende mondo iwach wach mogik ne fans magi kae to bende walor chenro ni endi. Ne fans mag Elvis Kadori uh, wane 2024 2024 ni nigi gik mabeyo kabisa. Nigi gik mabeyo kendo motegno kabisa makelo mor. Koro ikre uru ne gik mabeyo ma Elvis Kadori biro kelonu 2024 eh, ni. Kendo gibiro bedo gik mabeyo, thumbe mamit makelo mor ne joma nigi kuyo. Kendo gin gik ma oyo chuny kabisa. Koro beda beda uru kama untiere no. Eh.
Erokamano ahinya nyikoro moga jwang' mane makelo e giko ma chenro ma sani endi kane okel ni koda na jwang' junior kama endi to en HA Media ma bende otayi kowuok sani endi nyaka bende Uh, ah, motae kochakre chenro ma wakeloni kaendi kod jachiel kuom jothumego iki ma pacho kaendi Elvis Karwero nyaka chopo sama koro watieko. Kapok itimo subscription e channel na kaendi tim mondo bende sama waketo gimoro to lwar ni kanyo. Ka ok kamano oriti masani oromo e tielo machielo kaka pile. Nyinga en Ajwang' Junior.